Цыппӕрӕм сӕр Уӕдӕ Хуыцауы фӕлладуадзӕнмӕ бацӕуыны тыххӕй зӕрдӕвӕрд цалынмӕ йӕ тыхы ис, уӕдмӕ тӕрсӕм, цӕмӕй сымахӕй уыцы фӕлладуадзӕнӕй ӕнӕхай мачи фӕуа. Уымӕн ӕмӕ фарны уац уыдон куыд фехъуыстой, мах дӕр ӕй афтӕ фехъуыстам. Фӕлӕ цы ныхас фехъуыстой, Уый сын пайда не рхаста, уымӕн ӕмӕ йыл нӕ баууӕндыдысты. Мах та йыл баууӕндыдыстӕм, ӕмӕ цӕуӕм Хуыцауы фӕлладуадзӕнмӕ, уый куыд загъта, афтӕ. Ӕз мӕстӕлгъӕдӕй расомы кодтон, уыдон мӕ фӕлладуадзӕнмӕ никуы бацӕудзысты. Хуыцау та йӕ хъуыддӕгтӕ арӕзт фӕци, дуне куы сфӕлдыста, уӕд. Уымӕн ӕмӕ ӕвдӕм боны тыххӕй кӕмдӕр афтӕ загъд у: ӕма ӕвдӕмбон Хуцау ӕрӕнцад йе ппӕт хъуддӕгтӕй. Уыимӕ ма ноджыдӕр загъд у, уыдон мӕ фӕлладуадзӕнмӕ никуы бацӕудзысты. Уӕдӕ ма йӕм чидӕртӕ хъуамӕ бацӕуой. Раздӕр фарны уац чи фехъуыста, уыдон сӕ хивӕнды аххосӕй кӕй нӕ бацыдысты, уымӕ гӕсгӕ ма Хуцау ноджыдӕр дӕтты бӕлвырд афон, абон. Уый тыххӕй бирӕ рӕстӕджы фӕстӕ загъта Давиды дзыхӕй, Уӕлдӕр куыд загъд у, афтӕ: Абон Хуыцауы хъӕлӕс куы фехъусат, уӕд уӕ зӕрдӕтӕ ма ныттур кӕнут. Нуны фырт Йесо сын ӕнцой куы ӕрхастаид, уӕд уый фӕстӕ Хуыцау ӕндӕр боны тыххӕй нал загътаид. Уӕдӕ Хуыцауы адӕмӕн нырма ӕрцӕудзӕни фӕлладуадзӕн сабат. Хуыцауы фӕлладуадзӕнмӕ чи бацыд, уый йӕхӕдӕг дӕр ӕрынцад йӕ хъуыддӕгтӕй Хуыцау йӕ хъуыддӕгтӕй куыд ӕрынцад, афтӕ. Уӕдӕ бацархайӕм уыцы фӕллад уадзынмӕ бацӕуыныл, цӕмӕй мачи бафӕзма хивӕндты ӕмӕ сӕ хал ма ахӕра. Уымӕн ӕмӕ Хуыцауы ныхас у цӕрдуд ӕмӕ хъомысджын. Цавӕрфӕнды дыком цирхъӕй цыргъ дӕр, уый ахъары афтӕ, ӕмӕ кӕрӕдзийӕ фӕхицӕн кӕны зӕрдӕ ӕмӕ уд. Ӕрхӕджытӕ ӕмӕ стджыты магъз тӕрхон кӕны сусӕг фӕндтӕ ӕмӕ хъуыдытӕн, ӕмӕ Хуыцау кӕй сфӕлдыста, уыдонӕй дзы сусӕг ничи у, ӕппӕт дӕр ын ӕргом у, дзуапп уымӕн ратдзыстӕм. Уӕдӕ махӕн ис, уӕлӕрвтыл чи ахызти, уыцы стыр алчер Йесо, Хуыцауы Фырт ӕмӕ фидар ныххӕцӕм, ӕргомӕй цӕуыл ӕууӕндӕм, ууыл. Нӕ алчер ахӕм нӕу, Нӕ лӕмӕгъдзинӕдтӕ нын чи нӕ бамбара, уымӕн ӕмӕ уый дӕр махау бавзӕрста ӕппӕт фӕлварӕнтӕ, фӕлӕ тӕригъӕд нӕ ракодта. Уымӕ гӕсгӕ ныфсджынӕй балӕууӕм, хорзӕх кӕцӕй цӕуы Хуыцауы уыцы бадӕны раз, цӕмӕй нын уа хатыр ӕмӕ бахъуаджы рӕстӕг ӕххуысӕн райсӕм хорзӕх.